Em natirsin. Koçberên Efrînê li Şehbayê di navbera agirê topxaneya Tirkiyeyê û dorpêça hikûmeta Sûriyeyê de. Bîstê Kanûna Paşîn a du hezar û hejdan, artêşa Tirkiyeyê û komikên çekdar ên opozisyona Sûriyeyê êrîşeke berfireh bir ser herêma Efrînê ya li jêr serweriya Birêveberiya Xweser. Ev êrîşa leşkerî bi erêkirina Rûsya û Amerîkayê û stûxwariya rejîma Be'sê ya Sûriyeyê bi rê ket. Piştî pêncî û heşt rojên şerê giran ê bi balafirên cengê û bi deh hezaran leşkerên Tirk û çekdarên kirê girtî yên opozisyona Sûriyeyê Tirkiyeyê Efrîn dagir kir. Li gor Desteya Tenduristiyê ya Kantona Efrînê, di nava pêncî û heşt rojên şer de du sed û pêncî û heft sivîlan jiyana xwe ji dest da ku ji wan çil û pênc zarok û sî û şeş jin hebûn. Her wiha heft sed û çil û du sivîl birîndar bûn ku ji wan jî sed û sêzdeh zarok û sed û sêzdeh jin hebûn. Encama herî tirsnak û kambax a dagîrkeriya Tirkiyeyê koçberkirina sê sed hezar Kurdên resen ên Efrînê bû. Piraniya koçberan berê xwe da taxên Kurdnişîn ên Helebê û deverên aram ên li jêr parastina Hesedê li rojavayê Kurdistanê û bakur û rojhilatê Sûriyeyê. Beşekî koçberan jî berê xwe da bajarokê Til Rifetê yê nêzî Efrînê, gundên Şêrewayê yên dagirnekirî yên li başûrê Efrînê û yên mayî li pênc kampên Şehbayê niştecî bûn. Rojan e topbaran e. Efrîniyên ku ji ber dagirkeriyê derbider bûn û koça xwe li Şehbayê danî, dîsa jî bi aştî û aramiyê şane bûn û dagirkeriyê berê topxaneya xwe bi wan vekir. Artêşa Tirkiyeyê tevî komikên çekdar her çend rojan devera Şehbayê ku koçberên Efrînî lê ne, didin ber roket û topan. Li gor raporeke Navenda Agirbestê ya Mafên Sivîlan û Navenda Kurdî ya Lêkolînê û Şêwirên Qanûnî, bombebarandina artêşa Tirkiyeyê û çekdarên wê li ser gundên Şêrewayê ziyaneke mezin gihandiye şênî û koçberan. Her du saziyên hiqûqî eşkere kir ku pêncê pûşbera du hezar û bîst û yekê, Di topbaraneka artêşa Tirkiyeyê de li ser gundê Kalûtê yê Şêrewayê zarokekê jiyana xwe ji dest da û bav û birayê wê jî birîndar bûn. Li gor raporê, topbarana bênavber a Tirkan bûye sedema kuştina pez û da warên gundiyan û rê li pêş çandina erdan girtiye. Rewangeha Sûriyayî ya Mafên Mirovan jî di raporeke xwe ya salane de diyar kir, ku di sala borî de balafirên bêfirokvan ên artêşa Tirkiyeyê pênc êrîş li dijî Şehbayê pêk anîne û gelek ziyanên canî û madî li dû xwe hêlane. Ajansa Hawarê jî di statîstîkeke xwe ya cotmeha du hezar û bîst û yekê de diyar kir ku artêşa Tirkiyeyê û çekdarên girêdayî wê tenê di nava mehekê de Hezar û sê sed û sî û neh top avêtine gundên Şêrawayê û temamê devera Şehbayê. Ji aliyê din ve dorpêça rejîmê. Hevdemî van tawanên Tirkiyeyê, artêşa hikûmeta Sûriyeyê jî herêma Şehbayê bi giranî dorpêç dike û di bazarên xwe yên siyasî de mîna kartekê bi kar tîne. Rewangehê eşkere kir, Got di sala du hezar û bîst û yekê de artêşa Sûriyeyê bi mehan devera Şehbayê û taxên kurdnişîn ên Helebê dorpêç kirine û rê nedaye ku xwarin, derman û sotemenî derbas bibin. Şêniyên Şêrewayê û koçberên Şehbayê eşkere dikin ku leşkerên artêşa Sûriyeyê her dem baceke giran li derbaskirina kelûpelan dibirin. Koçberên Efrînê dibêjin ku tawanên artêşa Tirkiyeyê ya dagirker û rejîma Sûriyeyê bi rê û rêbazeke sîstematîk û li jêr çavdêriya civaka navneteweyî bi rê ve diçin. Li gor te, koçberên Efrînê dê heta kengî di nava agirê artêşa Tirkiyeyê ya dagirker û dorpêça artêşa Sûriyeyê de bişewtin û civaka navdewletî nemaze Rûsya û Amerîka heta kengî dê rê bidin vê terora li dij xelkê Efrînê.